Pedwar by, yn her mai grymoedd eglurwch pam mae plwm i'r awyr yn cyrraedd bian y terfynol ar ol neud o o awyren. Felly cwestiwn ac y y eto. Um, darllenwch dros beth wedi sgwennu fan yna. Um, Gwnewch yn siŵr bod chi'n gwario amser yn, yn, yn deall pob rhan. Um, dyna, dyna ffordd ydych chi'n mynd i gofio pethau, ydy trwy deall nhw. Right? Chi'n deall nhw, Does dim rhaid poeni am adolygu wedyn, achos mae'n neud synwyr. Uh, na i ddarllen drosto fo, a na i trio cyfeirio at y pwyntiau pwysica. Um, a ddechrau'r cwymp, does dim gwrthiant air, gan bod y plymir yn llonydd. Um, gwrthiant air yn cael ei achosi gan pethau'n symud trwy'r rhan tar y moleculau air dris. Os mae'n llonydd, does o ddim gwrthiant air. Mae'r grym cyd-effaith ar ei fwyaf, sef 750 Tynnu dim, sef 750, a'r cyflymiad ar y fwyaf, sef 750, rhannu fo 75, 30 metr yr eiliad sgwâr, yna debyg i'r cyfrifiad 14A. Y cyflymiad ydy hwn, reit? felly mae hynna'n golygu pob un eiliad mae'r plymiwr yn ennill um, cyflymder o ddeg metr yr eiliad. Felly ar ôl un eiliad, bydd o'n teithio deg metr yr eiliad, sef tua cyflymder person yn rhedeg. Ar ôl dwy eiliad, bydd o'n teithio 20 metr yr eiliad, sef tua cyflymder car ar traffordd, ac yn y blaen. Okay? So, ar ôl tair eiliad, 30 metr yr eiliad, ac yn y blaen. Bydde hynny'n digwydd pe bai yna ddim gwrthiant aer. Wrth gwrs, mae gwrthiant aer yn cael effaith. Wrth i'r plymir gyflymu, mae'r gwrthiant aer ar ei fyny yn cynnyddu. Os ti'n dangos hwnna ar dy gan syml ar y chwith, um, bydde, bydde yna ddim gofyn i chi wneud y deg ran fel yna, chi'n wneud os liciwch chi'n de, wrth gwrs. Um, dwi jyst i roi ychwanegu hwnna jyst o ran yr uh, adnodd addysgu. So dyma ni gwrthio'n term dechrau dod i mewn. Okay, mwy. Dechrau'r zero a wrth efo symud yn gyflymach, mae'n mynd yn fwy yn fwy. Um, Mae pwysau'r plymiwr, wrth gwrs, yn ail sy'n gyson drwy'r holl gwyn, os y deud hynna. Gwelwn yn A2 bod y cyflyniad yn disgyn i chwech metr i'r sgwad. Da ni wedi gwneud cyfrifiad yn barod, reit, pen oedd yr gwrthfan tair yn 300 Newton de, ar i fyny. Okay? Um, Ac oedd y cyflymiad fan'na chwech metr yr eiliad sgwâr. Felly mae dal i fynd yn gyflymach, mae'r cyflymder yn cynyddu, ond bod y cyfaint mae o'n mynd i fyny'n lleihau. So pob eiliad dwi'n mond yn ennill chwech metr yr eiliad. Wedyn, uh, eiliad wedyn bydd ennill chwech metr yr eiliad ychwanegol bob tro. Okay? Mae'r cyflymiad yn parhau i leihau wrth i'r gwrthiant aer gynyddu ac wrth i'r grym cyd effaith leihau. Dwi wedi gwneud cyfrifiad fan hyn, um, lle bod dwi'n rhaid, ond chi'n dangos bod chi'n gwybod beth sy'n sy mynd ymlaen. Dwi wedi dangos, uh, reit, oce, okay, erbyn hyn, mae'r gwrthfent A wedi cynnyddu at 600 newton. A wedyn, uh, grym cudd effaith rwan fydd 750 tun i ffwrdd 600 sy'n gwneud 150, a'r cyflymiad ydy'r grym cyd effaith rhannu o'r 75 sy'n gwneud 2 metr yr eiliad sgwâr. Mae'r cyflymiad yn parhau i leihau hyd nes i'r gwrthiant aer gyrraedd gwerth sy'n hafal i'r pwysau. Right? So mae'n cyrraedd gwerth o 750 Newton Dyna ydi gwerth mwyaf posibl gwrthiant aer, reit, i unrhyw beth sy'n syrthio, reit, ydi yr pwysau. Okay? Nawr, chi'n fi ddeud beth am parasiwt? Wel, wrth gwrs, os chi'n agor parasiwt yn sydyn iawn, ydych chi'n newid y siap rhywbeth yn sydyn, a mi fydd y gwrthiant aer yn llawer am fwy na'r pwysau. Iawn? Ond um, wrth wneud hynny, gan bod y gwrthiantau rŵan yn erbyn y mudiant, sori, y grym cyd-effaith yn erbyn y mudiant, mae'n mynd i arafu, mae'n mynd i arafu, arafu, nes bod yn dod nôl i lawr i gwerth sy'n hafal i'r pwysau. Okay? 750 yn yr achos yma. Beth bynnag, da ni'n sôn am parasiwt. Ddim eisiau sôn am parasiwt yn y cwestiwn yma o gwbl. Iawn? Just sôn yn dan y bianed terfynol yna lle ni'n eisiau cyrraedd. Right, so mae wedi cyrraedd uh, Y gwrth yn saith wedi cyrraedd 750 Newton, ar yr adeg yma bydd y grym cyd effaith yn zero, achos mae jyst, maen nhw'n canslo ei gilydd, 750 tynnu cwrs 750, ac felly bydd y cyflymiad yn zero, achos mae dim rhan yw 75 yn gwneud dim, metr yr eiliad sgwâr. So felly, dy'r cyflymder ddim yn cynyddu, mae'n mynd i fyny dim, so mae'n aros yn gyson. Dyma pryd mae'r prymiwr wedi cyrraedd ei gyflymder uchaf. Yn iawn, dio'm yn gallu mynd yn gyflymach, a hwn yw'r bianedd terfynol. Reit, dyna fo. Unwaith eto, wrth gwrs, yr un math o gwestiwn ag y, a'r ac y cynta. Iawn, cofiwch y splats, cofiwch ail ddarllen, Cofiwch edrych ar y cwestiwn eto ac eto i wneud siŵr bod chi yn ateb y cwestiwn. Reit, okay, a dyna diwedd 4B.